Fl-okkażjoni ta' Jum Dinji tal-Ktieb fit-23 ta' April li għadda, id-Dipartiment tal-Malti tal-Iskola tagħna organizza ħarġa edukattiva fi tliet postijiet fil-Belt Valletta li għandhom x'jaqsmu mat-tagħlim tal-Malti u mas-sillabu tar-raba' sena. L-ewwel post li żorna kien Dar Doreen Micallef, is-sede tal-Akkademja tal-Malti. L-Akkademja hi għaqda volontarja. Illum l-għan ewlieni tagħha hu li ġġib 'il quddiem l-istudju fuq il-letteratura u l-lingwistika Maltija. L-għanijiet l-oħra tagħha huma li tħares il-jeddijiet tal-ilsien Malti bħala lingwa nazzjonali u uffiċjali ta' Malta. li toħloq kuxjenza favur dwar l-użu effettiv tal-Malti fl-oqsma kollha tal-ħajja u li tibni kuntatt ma' ħbieb tal-Malti u ma' persuni li jużaw il-Malti barra minn Malta. L-Akkademja tal-Malti sa 50 sena ilu kienet magħrufa bħala l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Din l-għaqda twaffqet 95 sena ilu, fl-1920, bil-ħidma ta' Ġużè Muscat Azzopardi, Franċisku Savieru Caruana, Dun Karm Sajla, Ninu Cremona u xi oħrajn. L-għanijiet tal-Għaqda dak iż-żmien kienet it-tixrid tal-ilsien u tal-letteratura Maltija kif ukoll it-tiswir ta' ortografija standard. Fl-1964, wara bidla fl-istatut tal-Għaqda bidliet isimha u saret l-Akkademja tal-Malti, kif għadha magħrufa sal-lum.
Fis-sede tal-Akkademja laqana s-Sur Joe Borg, ma ħafna magħruf bħala missier laqdiet tal-Malti, minħabba l-ħidma ħabrieka tiegħu fatt taqdiet tal-Malti. Fosthom l-Akkademja li preżentament huwa segretarju tagħha, l-Oqda tal-Malti, l-Università, li tagħha kien President bejn l-2002 u l-2007. Dar Dorin Mikallef infetħet f'Novembru 2011 u tinsab fi Triq Sant'Andrija. Il-post kienet toqgħod fih il-poetessa Doreen Mikallef u ngħata lill-Akkademja biex fih iżżomm l-arkivji u tlaqqa' lill-Kunsill u lill-membri tagħha fuq xewqa ta' Mikallef stess. Is-Sur Borg dawwarna mas-sede, spjegalna fejn jiltaqa' l-Kumitat u fejn jinżammu l-arkivji, uriena preżentazzjoni dwar l-istorja u l-ħidma tal-Akkademja u wieġeb il-mistoqsijiet tagħna. Fl-aħħar taż-żjara, ta' 'l kull wieħed minna kopja ta' Il-Malti, ir-rivista tal-Akkademja, li aħna apprezzajna ħafna. L-ewwel nett għax se tibqa' tifkira tal-mawra tagħna u t-tieni nett għax se tgħinna fl-istudji u l-proġetti tagħna.
Wara s-sede tal-Akkademja morna l-arkivji notarili ta' Triq San Kristofru. F'dan il-bini antik insibu Ġabra ta' aktar minn 17-il elf reġistru ta' kitbiet notarili u li wħud minnhom imorru lura saħansitra sas-seklu ħmistax. Hawnhekk laqgħatna u spjegatilna dwar dak li konna qegħdin naraw Dr. Joan Abela, ko-fundatriċi u membru tal-Kunsill tar-Riżorsi tal-Arkivju Notarili, kif ukoll voluntiera attiva. Fost id-dokumenti storiċi importanti li rajna kien hemm il-kuntratt li tal permess lill-Maltin biex ipoġġu l-George Cross fuq il-bandiera Maltija. Il-kuntratt fih ukoll kopja tal-ittra li fiha ngħata dan ir-rikonoxximent lill-poplu Malti fl-1942. Dokument ieħor li rajna kien juri l-ewwel forma ta' passaport miktub fuq karta enormi. Dan il-passaport partikolari kien inħareġ minn Sultan Ottoman sabiex jagħti l-permess uffiċjali lill-kaptan Nisrani sabiex dan ikun jista' jivvjaġġa bil-bastiment tiegħu fit-territorji Mislem mingħajr ma jiġi attakkat u mingħajr ma jsirlu ħsara fil-merkanzija li jkun qiegħed iġorr. Dan kien żmien meta kursara Nisara u Miżilmin kienu sikwit jattakkaw il-bastiment li jkunu fuq il-baħar ħalli jisirqulhom il-merkanzija u jieħdu n-nies li jsibu fuqhom bħala skjavi. U la qegħdin insemmu l-ilsira ta' min isemmi wkoll ir-reġistru li fih rajna lista ta' skjavi mibjugħa b'irkant wara li nħatfu mill-kursara. Fil-lista stajna naraw l-isem, l-età, il-prezz u l-post minn fejn kienu ġejjin l-ilsira.
Iżda l-qofol ta' żjara tagħna fl-arkivji notarajili żgur li kienet il-Kantilena ta' Pietru Kaxaro Il-Kantilena hija l-ewwel kitba li għandna bil-Malti u għandha l-forma ta' poeżija. Kitibha Pietru Kaxaro fis-seklu 15 u għalhekk miktuba b'Malti Medjavali. Insabet b'kombinazzjoni mill-Professur Godfrey Wettinger u Patri Mikil Fsadni. Huma jagħmlu xogħol ta' riċerka. Il-kantilena ġiet salvata bis-saħħa tal-qarib ta' Pietru Caxar, Brandano de Caxaro, li kien qassis u nutar, għax kitibha f'wieħed mill-volumi li fih kien iżomm il-kuntratti tiegħu. Fil-poeżija tiegħu, Caxaro jitkellem dwar sfortuna li għadda minnha, li minħabba fiha iħossu muġugħ u jixtieq li kulħadd jismagħha. L-isfortunità tiegħu kienet li kellu falliment fl-imħabba. u minħabba fekk il-poeta kien qed ħossu mdejja. Waħdu u b'qalbu maqtuha. Sabiex ifisser l-esperjenza personali tiegħu u jinqeda b'żewġ bijat li tnej juru xi ħaġa negattiva. Id-dar li mhix mibnija fuq pedament sod u t-taraġ li mhux komplut. Imbagħad fit-tieni strofa tal-poeżija tiegħu hemm bidla għaliex il-poeta jidher li reġa' beda jikseb it-tama. Għalhekk fil-poeżija hemm bidla minn bniedem iddisprat għal wieħed b'determinazzjoni. Jistqar li m'għandu ebda m'għandu jaqta' qalbu għax dejjem tista' ssib ix-xorti x'imkien ieħor.

li tinsab f'Misraħ Repubblika jew kif inhi magħrufa ma' ħafna Maltin Pjazza Reġina. Bdiet tinbena fl-1776 taħt il-Gramastru de Rohan minħabba li l-post fejn kienu jinżammu l-kotba u dokumenti oħra fil-belt ma kienx kbir biżejjed għall-ammont ta' kotba li kien hemm. Il-binja tlestiet fl-1796 l-aħħar waħda tal-kavallieri f'pajjiżna. Il-fundatur tal-bibljoteka kien il-Balliju de Tencen, li fl-1766 ħalla kollezzjoni ta' kotba li kienet tlaħħaq id-9600 volum. Biex il-kollezzjonijiet jitpoġġew kollha fil-bini ġdid, għaddew is-snin, u kien biss fl-1812, fi żmien l-Ingliżi, li l-bibljoteka nfetħet uffiċjalment. Bil-liġi, żewġ kopji ta' kull pubblikazzjoni stampata f'Malta riedu jingħataw lill-Bibljoteka Nazzjonali. Issa Joanne Sciberras, deputat Libral fil-Bibljoteka Nazzjonali laqgħetna, tatna tagħrif fuq l-istorja u l-funzjoni tal-bini li konna fih u mexxietna lejn il-qofol taż-żjara tagħna, wirja ta' dokumenti, manuskritti, kotba u ġurnali, uħud minnhom ta' valur storiku u oħrajn aktar riċenti. Dawn id-dokumenti jixħtu dawl fuq il-mixja tal-ilsien Malti matul iż-żminijiet u jmorru lura sal-bidu tas-seklu sbatax.
Fost l-aktar interessanti nistgħu nsemmu il-manuskritti ta' Ġuż de Soldanis, fosthom id-dizzjunarju jew kif sejjaħlu hu Id-damma ta' kliem Kartaġiniż imxerred f'fomm tal-Maltin u l-Għawdxin, il-Lexicon u l-ktieb ta' qwiel ta' Mikiel Anton Vassalli, il-ktieb ta' Ġan Anton Vassallo li fih dehret il-poeżija famuża Tifħira lil Malta, diversi ġurnali ta' nofs is-seklu dsatax, xogħlijiet ta' Ġużè Muscat Azzopardi, missier il-letteratura Maltija, Il-poeżiji ta' Dun Karm il-poeta nazzjonali, it-tagħrif ta' Nino Cremona u xogħlijiet monumentali ta' Pietru Pawl Saidon u Ġużè Aquilina. Fil-bibljoteka tqassamna fi gruppi u kull grupp ingħata ktejjeb b'informazzjoni dwar kull dokument li kellna quddiemna u b'taħriġ varju, stimolanti u impenjattiv fuq il-wirja stess.
Din iż-żjara fil-Belt Valletta żgur li maħniex ser ninsew malajr. Fiha stajna naraw b'għajnejna u mmissu b'idejna dokumenti u kotba li qrajna u studjajna dwarhom imma li qatt ma konna daqshekk qrib tagħhom. Id-dokumenti li rajna u apprezzajna Huma l-għeruq tagħna l-Maltin u tal-lingwa tagħna u jagħtuna identità. Żgur li wara din iż-żjara ħafna minna l-istudenti qegħdin ngħożżu aktar lil ilsienna u nagħtu l-ġieħ u r-rispett mistħoqq lil dawk il-Maltin kbar li ġew qabilna u li bil-ħidma tagħhom għenu biex il-Malti jikber, jiżviluppa u jieħu l-post li jixraqlu f'soċjetà moderna u progressiva. Tkunu Maltija tassew.